Biziň üçin has mähriban, mukaddes bilim ojagy Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi. Bu taýda birnäçe halypa mugallymlar zähmet çekýär, Olardan biri Petrowa Marina Marselowna barada kiçiräjik wideo görnüş taýynlamagy makul bildik.
Petrowa Marina Marselowna müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýylyň birinji fewralynda Daşoguz şäherine eneden bolýar. Ol müň dokuz ýüz ýetmiş iki, müň dokuz ýüz segsen nji ýyllarda Daşoguz şäheriniň birinji orta mekdebinde orta bilim alýar. Soňra müň dokuz ýüz segsen, müň dokuz ýüz segsen dördünji ýyllar aralygynda Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebinde okaýar. Marina Marselownanyň sungata bolan höwesi ony müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda Häzirki Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyna okuwa getirýär. Bu ýokary okuw jaýyny bolsa üstünlikli tamamlap, müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýyldan häzirki wagta çenli Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebinde zähmet çekip gelýär.

Ders sapagyny almana geldim. Ýagny, men okan döwürlerimde mugallymdan köp zatlary, ýagny notalary, dirijorlyk shemalaryny, el hereketlerini we hem-de dinamiki belgiler barada giňişleýin sapak aldym. Ahyr geldi leli kakyp, şeýle ajap güller bilen. Näzeýleyip her ýan bakyp geldi saba. Ynha, bu gün Daşogzuň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebimiziň Köneürgenç hor topary bilen bilelikde ýörite hor öwreniş sapagyny geçip otyrys. Biz dürli dillerde, türkmen dilinde,

Men bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda sazçylyk mekdebe okuwa girdim diýip hasaplanýar. Näme üçin? Men çagalyk bagynda ýören wagtymda şu ýerde bizlere şu sazçylyk mekdepde mugallymlar geldiler. Olar hemme çagalaryny bir diňläp, Şonda meniň terbiýeçime aýtypdyr, Şu gyzy getirmeli, maýyň on bäşinde sazçylyk mekdebe ejelerine, dädesine aýdyň diýip aýtdylar. Terbiýeçim meni alyp giden wagtda aýtypdyr, Şu ýerde Menem mamam elimden tutup sazçylyk mekdebe getirýär. Şu ýerde meni ýene topar bolup meni diňleýärler. Men häzire çenli ýadymda bar şu nähili edip ekzamen geçenimi. Aýdym aýdyp berdim. Ýaňky notalaryny tapyş diýende hemme notalaryny tapdym. Indi meni kabul etdiler. Fortepiano bölümi aldylar. Indi öýe gelip, bizlerde saz gural ýok. Indi mamam bilen papam oýlanyşyp başladylar. E, şu mat bir papam Zberkassa diýen näme diýsem eken, şu ýerde baryp, e, töleg etipmi, näme etipmi, şunda ýaňky 30 köpüke oňa lotereýa bilet berýärler. E, Wagty gelende tiraždan utuş fortepiano walžanka alýy. Şu häzire çenli şu saz guraly men bilen dur şu. Meniň öýümde, mamamyň öýünde dur şu, teberek bolup. Eee, men okuwa girdim. Sazçylyk mekdebe birinji klas. Çalyp bilemok. Ýazyp bilemok. Birinji klasda baka harplar öwrenýän. Indi men şu üç aý okagandyrmyn. Soň aglap başladym. Men ýetişemok. E, mamam bilen papam oýlanyşyp bolýa, onda galdyragaý sen okuwyňy diýip, Muňa rugsat berýärler. Indi menden soň meni kiçik doganym sazçylyk iki ýyldan soň sazçylyk mekdep skripka bölümine okuwa girýär. Eý, meni dwaýurdny bir bratişkamam bar, o baýan saz guralynda okap otyr. Indi olar okap başladylar. Men nähilidir bir bir olara gyzganyp özüm bardym. Täzeden şu saççylyk mekdebe bardym-da, direktora ýüzlendim. Olar meni tanaýar ahyr, meni aldylar olar. Düşündirdim, özüm bardym, mamam ýok, papam işde. Şu sestronkalaryň baran mahalynda şu bilen girdim-de, aýdyp durun, men ýene täzeden dikletjek okuwymy diýip. Maňa seretdi-de, taşlameýinmi diýip soradym. Ýok diýdim, okajak. Şondan soň ýene meni täzeden birinji klasa alyp, şu birinji klasa geçende men bir ýylyň içinde birinji, ikinji klasyny bir ýylyň içinde ekstern gutardym okuwymy. Indiki ýylda uje üçünji klas bolup gitdim. Şeýdip okap, sazçylyk mekdepde, şu ýerde hor klasda bizlerde Konýkowa Lýudmila Wladimirovna diýen mugallymymyz bar edi. Şu hor wagtynda biz şuny ýaly şu mugallymymyzy gowy görýärdik. Bizlerde köp ýaňky konsertlerde çykyş etdik. Kän, kän ýerlere eltýediler bizleni. Indi şu okap gelende bir müň dokuz ýüz segseninji ýylyň sentýabr aýynda biz Şu Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat uçilişanyň ilkinji studenti bolup, lentçikasyny kesen okuwçylar biz edik. Bärde ne, indi hünär mugallymym Işmuradow Bahadyr Jumanyýazowiç idi, hordan Rejepow Melis Rejepowiç idi. I fortepiano sapagyndan şu Konýkowa Lýudmila Wladimirovna boldy. Bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda uçilişany gutaryp, men Türkmen döwlet pedagogik sungat institutyna talyp boldum. Hünär mugallymym Bezukowa Swetlana Anatolýewna boldy. Olam ýaňky Gnesin adyndaky akademiýanyň uçurymy bolup, ýaňky Işe gelýär beri Naprawleniýe, Naprawleniýe otrabotka diýip, şu ýerde kömek edýär. Men şu mugallymymdan iki ýarym ýyl okap, ol assistenturaga okuwa girdi-de, gidip galdym Moskwa. Yzyna. Şumat Kurban Babaýew, Pýotr Iliç Çaýkowskiý adyndaky Moskwa konserwatoriýanyň aspiranturasyny tamamlap, ýene işe gaýtýar. I men şu mugallymdan hünärden tälim alýan. Şu mugallym gelende täze-täze eserler getirdi özi bilen. Şu eserlerden häzire çenli ýadymda bar şu, italýan kompozitoryň Antonio Wiwaldi Gloria kantatasyny getirip, şu ýerde gysga wagtda, iki aýyň içinde alty sany nomerini ýatladym. Şu eserleri şuny ýaly gowy görüp, men döwlet synagyndadam dirižorçylyk etdim. Meni kursdaşlarym Muhyýew Nury, Durdyýew Arazgeldi, Ismaýylowa Maýa, Gülnar Ýuldaşowa, Gülnar Şahsar hem-de Gülnara Abdullaýewa şu bile jora bolup okadyk-da, hem-de konserwatoriýada okuwymy dowam etdik. Uçilişýada hem-de konserwatoriýada men hor dirižýor bölümde okadym. Hem-de bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda ýene okuwyny tamamlap, ýene-de Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat uçilişesine işe geldim.
Okuwa segsen dokuzynjy ýylda okuwa giremde meň ilkibaşdaky kurs ýolbaşçym boldy. Ondan soň menem konserwatoriýany gutaryp geldim. Şondan bäri Marina Marselina şu ýerde işläp ýör, mugallym. Marina Marselina meni hor edebiýaty, hor öwreniş ýaly derslerden bilim berdi. Bu sapak esasan toparlaýyn geçilýän sapak bolansoň, kursdaşlarymyz, deň-duşlarymyz, esasanam şu dersde bir gyzykly alnyp barylýandygyny belläp geçesim gelýär. Bir gezek şeýle bir waka boldy. Hawa, şol sapaga men gijä galyp geldim. Onuň näme bolupdyr, aý, näme joralar-da, kursdaşlar, onuň umumy ýaşaýyş jaýynam indi günortan özem bir otuzak sapakdy, üçünji para-da onuň gijä galyp gelmeli, gijä galdym-da, şolar ýaly ýagdaý boldy. Onuň Mari Marselina-da, Geç diýdi-de, hiç hili şo taýda eýýäm şonuň bir bakyşy,

bile işleşip ýörenimizi. Şu otuz üç ýyl içinde Marina mugallym gaty köp şägirtleri ýetişdirdi. Gaty köp eserleri öwrenildi. Gaty köp eserleri konkurslara çykardy. Gaty köp eserleri teleýaýlymlara çykardy. Gije-gündiz öz kärini kim ýüregi, jany-teni bilen söýýän bolsa, Şu Marina molma şo şo şo diýilýän adamlardan. Marin Mars öýünde näçe ýyllardyr şo ýerde zähmet çekip gelýär, bize halypalyk edip gelýär. Talyplarymyza bilim berip, biz olardan bilmedik zatlarymyzy öwrenip, Marin Mars öýüden maslahat sorap, talyplarymyza eserlerimizi maslahatlaşyp berýäs. Birinji nota sowadyny, arassa aýdym aýtmaklygy maňa şo halypam Marin Marselin öwretdi.
Bir zat ýadyma düşdi Şumart, men ýalňyşmasam ikinji ýyl talypdym öýdýän şo. Onsoň hor sapagynda özem gyş aýlarydy, gün batypdy, hor sapagynda garaňky düşdi, onsoň Eý maňa diý, ora eline jaň geldi, aýdym geçip, gowy sapak geçip otyrdyk, horda oglan-gyzlar, talyplaryň hemmesem bar, gowy sapak geçip otyrdyk welin eline jaň geldi. Eline jan gelende, Ozaň näme boldy bulam diýip, bu aljyrap näme etjegini bilmän wara, şu notalaram goýup, roýalyň üstüne özem ýerine oturyp, men gitdim, ow näme boldy, näme uly, uly, uly kursdaşlarymyz bardy, uly ýaşuly kursdaşlar bar hemmedem. Näme boldy mugallym zat diýse, oglum ýitdi diýip. Şondan hemmämizem turup, gidip garaňkyda, özem gün batypdy. Onsoň gidip gözledik. Gözlesek şu Aýlan öýüniň ýanynda aýlanyp duran sadiginden çagalar bagyndan gaçyp öýüne gidipdir. Günem gyşda irräk batýardy. Onsoň soňundan begenip zat edip, äý, şuny ýaly aglap, özem aglap, ogluny gujaklap, soňundan täzelden gelip ýene sapak geçdi. Bize ine şu durmuşda işine jür, işine jür halypalaryň biri-dä.
Petrow Marin Marselina bu şeýle mugallym şu Daşoguzyň horuny dünýä derejesine çykaryp, eý bir näme diýsemkam bir horuň üstüne şeýle bir plotny işledi, bir diýere söz kän muňa bu mugallym hakda barybir şuňa zähmedi bilen özüni aldyran özüni tanadan bir hemme welaýatlara baranda şu uje biziň hory tanap duran tanap durar ýalydan mugallymlaryň biri. Her wagt Aşgabatda her welaýatlar ara sungat mekdepleriniň arasynda horus boýunça ýaryş bolanda bir gezek poýzdan gijä galanymyzda aralykda eýýäm şu baranyndan derw gaýtmagymyz çakgam bolmalydy-da. Sebäbi altyda eýýäm poýz uran mahaly Biz studiýadanam ýokardaky Türkmenistanyň döwlet telewideniýesinden aşaklygyna türkmen owazyny ýazgy edip yzymyza gaýdan mahalymyz ýetişip bilmän galan ýagdaýlarymyz bor idi. Şonda bir köne bir awtobusa ýetişen münenimizde gijä galyp poýeziň yzyna ýeten günlerimizem bolupdy. Şonda-da hiç hili bir adamda bir alňasamak ýa-da kynçylyk çekmek ýalyk hiç hili duýgular onda bolmandy. Ýetişeris, ýetişeris diýip. Häli güne ýadymda Marina mugallym, Klasa gireniňde gapyny kak gir. Iň bärkisi köwşüň arassa bolmaly, galstugyň dogry durmaly. Saçyň darakly bolmaly, saçyň aldyryk gelmeli. Aý, biziň-ä o wagty kiçi oglan ýaňy bir mekdebi dokuzynjy synpy tamamlap, üçilişä girdik. Dogrusy köp zatlary bilemzakdyk. Mugallym şo zatlaram üns berip, şo zatlara çenli öwredýärdi. Iň bärkisi aralykda bir gezek ýaňy ýakynda bolupdy. Marina Martineýna bilen-de işleşýäs-de. Sapagyň klasyna giripdim. Marina Martineýna bilen şeýle ýagdaýlar zapislaryny etip ýörüs. Indi poçti taýýar boldy zat diýip, Işiň ýagdaýlaryny düşündirmäge barypdym-da, çagaň şeklini çekipdir-de, çekip ýasapdyr. Onsoň, Jeýhunjik diýdi, Jeýhunjik, pažalsta, ne nado şähdi diýdi, vsýo proýdýot diýdi, Net, horoşo, zapisyldy, da. A togda smotri etogo diýip, ýaňky kuklany görkezýär-de, ýaňky tiken kukleýsini, wot, smotri, tebe dolžna wot etu zdýelat diýip, ýaňky kelläme şeýdip uram ol içip gezek. Maňa çagalar ýetirsin zat ýom ol. Bir zatlar bar-a, bir

Mugallymymyzyň jany sag bolsun, görjegi gowy bolsun, şu biziň aramyzda kän kän ýyllar zähmet çeksin. Goý Marina moluň jany sag bolsun gelejekde ýenede birnäçe ýyl biz bilen işleşip ýenede birnäçe şägirtleri ýetişdirsin Allah muňa uzak ömür bersin görjegi gowy bolsun. Meniň halypama arzuwlarym. Jany sag bolsun. Biziň aramyzda hemişe guwanyp.

Marmar Selina berk jan saglyk arzuw edýän. Goý onuň maşgala ojagynda hemişe abadançylyk, yrsgal bereket bolsun. Hawa ömri uzak bolsun jany sag bolsun ýene mydama görjek günleri gowulyk bolsun biziň aramyzda Allajan bar şuň başy dik bolup halypalyk edip elmydam ýörmek nesip etsin.

Kor jany sag bolsun. Hemişede görje gowy bolsun biziň ýanymyzda bolsun. Şu sungat ugrundaky işleri biz ýaşlara ählimizede şolar ýaly halypalar bolup ýetişmek hemmämizede nesip etsin. Sag boluň köp köp.
Şu filmi düşüren hemme oglanlara.